Nuxoŋuɖɔ tso TV Africa nyadzɔdzɔ ƒe me tsitsiawo gblɔna be, Agbedɔ menɔ me ŋu o, wonɔ me gblẽ le xe me. Ita azã su ƒe dukɔme nyadzɔdzɔ yiwo ke mía si na mí ya naɖo mía gbɔ ɖe eƒu ƒe gbe me. Enya me ya he wo vɛ na mí enye akpaga na keseɖovolo. Gake gbãtɔ nyadzɔdzɔ geɖewo le kevia me. Wo dometɔ aɖewo ku ɖe dukɔ Ghana ƒe ŋgɔgbeɣinyawo ŋu kple wɔna vovovo aɖe ʋiwo eyi dzi le ŋkeke ʋi va yi etsɔ me. Ke mía adze egbãtɔ gɔme ale. Dɔwɔha aɖe yi woɖe ŋkɔ na be National Development Planning Commission ebe yewole klalo be yewoade eƒe blaene edu dodoɖedzi alo du ŋkɔ edu tsitsi ɖe edzi eƒe wɔnawo ɖe tome be nenye be yewodze wɔna yawo gɔmea, yewokpɔ gbɔ be le eƒe blaene ma ƒe nuwuwua, Ghana dukɔ akpɔ ŋgɔgbeyiyi kple zɔɖaɖa geɖe le ŋgɔyidɔ geɖe kloe me. Kɔ ɖe dzesi dzi be yewokpɔm be hafi wɔna ya natso afɔa, anyo be yewoagbã aƒe yiwo katã wotu ɖe keteke toƒewo kple keteke mɔwo dzi be woate ŋu atu keteke mɔ to afi ma be emɔzɔnyawo hã womaganye fuɖenyawo le eƒe mawo ƒe nuwuwu me o.
Do nufiafia takpekpe yi va Asia, emia, si sɔhɛ wotso Ghana dukɔ ƒe akpa vovovowo be ne woa ava srɔ̃ nu, Centre for Social Democracy. ye he takpekpe ya vɛ kple tometinyawo be A Long Term National Development Plan for Ghana, Prospects and Challenges. Egɔmekpɔe koe nye be Ghana dukɔ ƒe tutuɖo kple ŋgɔgbeyidɔwɔnawo yiwo ava edzi le eƒeyiwo gbɔ, dzidzedzekpɔkpɔ kple kuxa yiwo ku ɖe dukɔ ƒe ŋgɔgbeyidɔwɔna ŋu le takpekpea mea, amee le National Development Planning Commission. Kametiawo nu nye Nii Moy Thompson ɖe eme be ehiã be ne woade ɖoɖowo tome ku ɖe Ghana dukɔ ƒe ŋgɔgbedɔwɔnawo ŋu yiwo ava edzi le ƒe yiwo gbɔ enye long term planning bene woma adze dɔwɔnawo gɔme agaɖe asi le wo ŋu o. Ebe kuxɛ gã dometɔ ɖeka yi do ta ɖa yi na be dukɔ ƒe dɔwɔƒe vovovowo mele ŋgɔgbe yibɔ aɖeke kpɔ o enye be ediadia dziɖuɖua alo dukplɔla Ɖonɛ dodɔwɔlawo le woƒe dɔwɔƒe vovovowo, eye nunɔla yiwo le Ghana dukɔ ƒe dɔwɔƒe vovovowo hã woɖonɛ wo, yi dɔwɔna yiwo gɔme woda wɔmewɔwo nu hafi wotia ame yeyewo da ɖe wo teƒe o, eye ame kpe ɖe Ghana dukɔ ŋu kura le go geɖewo me le ƒe yiwo va yi me. Ebe le National Development Plan nye dukɔ ƒe ŋgɔgbeɣi ɖoɖo yiwo le to ma. Ebe xɔ yiwo katã le ketekemɔwo dzia alo te ɖe ketekemɔ ŋua, woakaka wo katã be ne wòa ana mɔnukpɔkpɔ emɔtudɔwɔhawo be ne woa agagbɔ atrɔ asi le keteke mɔwo ŋu. Dukɔ agblẽ yevoga dɔla miliɔn blave vɔ eve ku ɖe dɔwɔna yawo ŋu. Ame kpekpe aɖe yiwo hã nɔ nufiafia takpekpea me Wo etɔ asi edzi be decentralization yi nye be ne woa ana be dukɔ ƒe dɔwɔƒe vovovo wo ma aga nɔ du gã ɖeɖe ko me ƒe alɔdzi woa nɔ nuto kple tokotokɔ katã me be ne dukɔ me viɖe sã na akpɔ gome le dukpɔkplɔ nyui ma edze be ne decentralization wɔna ya na atsɔ afɔ be ne woa ate ŋu adɔ kɔkɔ dukɔ ƒe ŋgɔgbe dɔwɔnawo. Ambassadeurs si nye amedɔdɔ yiwo nɔ Ghana dukɔ nu le gbeta dukɔ bubuawo me tsã va yi wonɔ takpekpea me eye agbalẽdzigla na Christian Council of Ghana, Rev. Kwabena Okunni Frimpong hã nɔ takpekpea me eye nufiala tititɔ yiwo le University of Ghana kple sukudzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ na University for Professional Studies wo katã wo nɔ nufiafia takpekpea me.
Habɔbɔɖeviwo ɖe ŋkɔ na be Youth for Progressive Change. Egblɔe be yewo gbagba dzem be yewoaƒoe ɖe yewoƒe sewɔtakpeme yi la hi woɖe ŋkɔ na be Akwesi Oppong Fosuo ŋu be wòawo nuteƒe le yewoƒe dɔwɔɖeasiwo wɔwɔ me. Wobe yewoƒe sewɔtakpeme yi la hi le Wassa Amenfi nutoa mea me kpekpem ɖe yewo ŋu le ŋgɔyi nyawo me. Wobe wògodoa ŋugbe ne yewo hi wonye ŋugbe ƒuƒluwo kple adegbe ƒuƒluwo yɔnɛ be yewoƒe nutoa emegbe tsim awu nuto bubuwo. Peter yɔ gbagba dzeŋ be yewoa a gblɔe nɛ be, nenye be metrɔ nɔnɔme he e le ŋku ɖe edɔ yi wòle be wòawɔ ŋu he wɔe memie ɔ, nenye be akɔ ɖaɖa yi egbɔ na ma yewoa xo zikpuia le esi akɔ na ame bubu. Le ma ta wo ɖu go ɖe ablɔwo dzi le nuto ma me he ɖe woƒe vevesese ya. Egblɔ.
Sahel ƒe habɔbɔ aɖe le Ekropong nutoa me yi wotsɔ ŋkɔ na wo ɖokuiwo be Youth for Progressive Change. Le woƒe enyanɔa, emenɔlawo tso dunyaheha vovovowo me bene yewoate ŋu ado ŋugble ku ɖe emɔ yi wodi tuturo kple ŋgɔgbe dɔwɔna woade ha le Wassa Amenfi East Constituency bene nudzedzename na ate ŋu ava emɔ me na dukɔmeviwo. Le habɔbɔa ƒe enyanɔa, Bene yewoate ŋu alé ŋku ɖe yewoƒe nunɔlawo vevitɔ Sewɔtakpekpemenɔ la ƒe dɔwɔnawo ŋu, ame yiwo katã nye yewoƒe nunɔlawo, bene woate ŋu awɔ dɔ yi akpe ɖe nutɔametɔwo ŋu le Youth for Progressive Change ƒe enya nua. Yewoɖo dzesii be yewoƒe Sewɔtakpekpemenɔ la yi nye Aƒetɔ Obpong Fosu le Sewɔtakpekpea ƒe anyinɔnɔ alɔfa ɖeka bla atɔ̃ vɔ enyi sɔŋ yi va edzia bla ene vɔ ene. Ƒe kɔe Aƒetɔ Okonkwo su henɔ sewɔtakpekpea me eya mede yewo dzi kura o. Le woƒe enya nua, ame ɖeke mele yewo nu le sewɔtakpea me be ne wòate ŋu aƒo nu ɖe Wɔsa Amenfi East Constituency nutɔmetɔ nu be ne woate ŋu alé avu ƒo xlã yewo do ta ɖa le nutɔme na yewo o. Aƒetɔ Okonkwo su medie kura be ne yeayi sewɔtakpekpea me o. Sɔhɛ ƒe habɔbɔa yi edzi be, Dukplɔla John Dramani Mahama bu susu nyui aɖe ɖe yewo ŋu eya ta wòtia Aƒetɔ Oppong Fosu bene wòanye de dziɖuɖu dedusu ƒe kɔƒekɔ ƒe ha nunɔla eye emegbe hã egatia bene wòanye dɔdɔwɔla yi akpɔ dzɔdzɔme nunyanya kple mɔɖaŋumɔdeŋgɔ nusɔsrɔ̃ dɔwɔxa ƒe dɔwɔnawo gbɔ. Eyawo katã nye dɔdɔwɔwɔ aɖe yi dukplɔla de asi nɛ. Eye fifia ganye dɔdɔwɔla le dukplɔla ƒe dɔwɔƒee. Eyawo katã fia be mɔnukpɔkpɔ sue ŋutɔ bene wòate ŋu azẽ akpe ɖe ŋutsua ŋu bene wòate ŋu ayi ŋgɔ gakea? Gbeɖegbeɖea koe Aƒetɔ Okpɔnfoso mele agbagba dzem na yewo kura o. Sɔhɛwo ƒe habɔbɔa yi edzi hegagblɔ be, Nenye be yewowɔ takpekpe le nutsua me o, ɖo yewoƒe sewɔtakpekpemenɔla Aƒetɔ Okpɔnfoso na anɔ takpekpea me ne yewoa adɔ ŋugble ku ɖe emɔ yiwo dzi enu na anyo na nutsua mea? Gbeɖegbeɖea koe egbe made yeoƒe takpekpewo hã. Eya ta wobe Aƒetɔ o pɔŋ fosua eda ƒu ŋutɔ eye ŋugbe yewo katã wo edoa ta yewo tie abe ameyi anɔ yewo nu le sewɔtakpekpea ma me wɔ ŋugbedodo yawo dzi kura o. Eya ta ne wa anyɔ le eɖokui me hafi gaƒoƒo na alee. Frederick Kumar enye ameyi le Youth for Progressive Change. habɔbɔa nu le eƒe enya nua. Etɔ asi ŋugbedodo yiwo katã wɔasa Amenfi East sewɔtakpekpemenɔla Aƒetɔ Oppong Fosu do na yewo le akɔdada ɣeyiɣiwo me ebe ne wòa akpɔ gbɔ be yeɖo ŋugbedodo ya katã nu, ke menye nenema oa, yewoa axlɔ̃ nu yewo ɖokuiwo le dukɔ ƒe akɔdada ɣi ava edzime.
Nukpɔla, Ke nye nye dzɔdzɔwo dzia abe aleke ame geɖewo dze sii demee be agbenɔ nɔ sesem le Ghana dukɔ me eye dɔdeasiwo hã va gbɔ sumea? Wogbe anyo be wo adɔlɔ ɖokuitsɔsevɔla Julian le Social Workers wo be woakpo ŋutete kple aɖaŋu adodoea dzi woakɔ kpe ɖe ŋutoa ŋu be woatsi le ŋusẽ yi ŋusẽ me le eya ta nana wòye lita eno ta de ne wɔna aɖe be wo aʋu nu so enusrɔla ya alo dɔwɔla yiwo ƒe sukukpɔɖeŋu le Eggeh dua me be wo a kpe ɖe Ghana dukɔ ƒe ŋgɔgbenyinyawo ŋu be wo a tsɔ fɔ kaba kaba le ŋkeke yawo me.
School of Social Work yi wo yɔna tsã vae be Gold Coast School of Social Welfare, wo ɖo suku ya ɖii le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blanevɔ atɔ̃ me. le Ghana dziɖuɖua te eye wòle Department of Social Welfare dɔwɔƒea te be ne woate ŋu akpe ɖe dukɔ ƒe ŋgɔgbedɔwɔna ŋu ne woana hehe ameyiwo awɔ dɔ abe dudɔwɔlawo ene. Ele be woate ŋu atrɔ asi le dukɔmeviwo ƒe agbenɔnɔ ŋu be ne woava nye dukɔmevi wɔnuteƒewo. Ke le ƒe blaadre sue nye yi wo eɖo suku ya ɖea, tutuɖo kple ŋgɔgbewɔna aɖeke meva emɔ me na wo o. Sukua hã ƒe exɔ yi wo me woa a srɔ nu la me edze na ŋku kura be ne woa a kpɔ o. Dɔwɔ nua me le wo si o. Eya na be edzi ɖe le ame geɖewo ƒo be ne woa a na hehe ye wo abe social workers nye ame yi woa a kpɔ dukɔmeviwo ƒe a gbe nɔnɔ ɖɔɖɔ ɖo nyawo gbɔ le eye me wo etu teƒe yeye aɖe na wo he eŋu nu le nua dodɔwɔ la yi kpɔ ɖeviwo kple dukɔmeviwo ƒe dedie nɔnɔ nyawo gbɔ. Nana wòye lita be enye dziɖuɖua ƒe dɔdeasi eye wònye eƒe didi be ne yewoa ate ŋu ana be social workers si nye ame yiwo kpɔ dukɔ ƒe ŋgɔgbedɔwɔnawo gbɔ le go ɖe sia ɖe me hetrɔ asi le dukɔmevi ƒe agbenɔnɔ ŋu eye wokpɔ dukɔmevi ƒe dedinɔnyanyawo gbɔa, ehiã be ne woa ade dzi so ƒe dɔwɔna hena dukɔ ƒe ŋgɔgbeɣi kpɔkpɔ. Department of Social Welfare yi fifia yɔna be Department of Social Development. Dɔwɔna dzikpɔla Aƒenɔ Comfort Asare e be exɔ ya eva na yewo le ɣeyiɣi nyuitɔ di eyi yewo le ƒe blaadre zã ɖo bene wòa ato ado alɔ yewo le yewoƒe dɔwɔnawo me. Principal yi nye sukudzikpɔla le School of Social Work, Doctor Zachariah Mawuwia be National Accreditation Board e de dzesi yewoƒe dɔ nyuiwɔwɔ kple yewoƒe kutrikuku eyata fifia wo do kɔkɔ School of Social Work. bene wòanye suku kɔkɔ abe yunivɛsiti ene yi ate ŋu ana hehe sukuviwo abe ale Legon, UCC, Kwame ƒe yunivɛsitiwo katã wona hehe sukuviwo le suku kɔkɔ ene.
Nukpɔlawo mina míanya wodzɔawo dzi na mí ke mí Erica gera nu gã ŋutɔ me. Abe aleke Endice biã hã le dzadzraɖo geɖe me be yewoawɔ ƒoƒo yewo ɖokui dome ƒu ahadzra ɖo vevie ne akɔdada le ƒe akpe eve kple wuiadea mea, Ƒo edzi tome be, Ame siwo katã di be yewoaʋli ho kpɔ yewo tsi tre ɖe Nehemiah ƒe agbalẽ dzi hena esrɔ̃ takpekpe me yiyia nava ene ŋkɔ yewo to nu me kpli wo le woƒe nuto vovovowo me ahadzra wo ɖo nyuie be woate ŋu aʋli ho ame si dzinu le sugbɔ natsi tre ɖe agbalẽa dzi. Ke le enuganuto me hã, wo eho numetoto kple ame siwo ho ʋu ne esrɔ̃ takpekpe me yila ƒe ɖoƒea, ke wo wu nu le ŋkeke eve megbe. Aƒetɔ McCaffrey ati ƒo him wɔ ne TV-a si dɔnɔdzɔdɔwɔƒea tso. Le amegã ŋutɔ mea, míeɖe dzesi xeyawo katã he ekɔ ɖo ɖa. Woto nu me kple ame blaasieke vɔ ade yi nye ŋutsu bla enyi vɔ ene kple nyɔnu wui eve aɖe yi wo bene yewoa a tsitre ɖe constituencies alo nuto blaeve vɔ ade aɖewo nu le Volta nutoa me abe sewɔtakpekpe me nɔlawo ene. Agbalẽdzigla na NDC dunyahɛha le amegã nutoa me, Aƒetɔ Simon. Amegã si dze klo na agbalẽ aɖe yi eme nyawo dze be ame eve aɖe yiwo nye ame yiwo wodi be ne yewoaʋli ho abe sewɔtakpekpemenɔlawo ene le Ketusau, Aƒetɔ Albert Ziga kple Aƒetɔ Jim Moti, eye kple Aƒetɔ Christopher Eleblo yi le North Tongu Constituency hã wo be ne woayi ɖe NDC dunyeha ƒe ɔfisi alo dɔwɔƒe gã. Bene wa aku nu me kplo. Ame eve aɖewo hã nye Aƒetɔ Solomo tso Krantan North eye kple Aƒetɔ Ahmed Muniru tso Akan Constituency nuto me hã wome da asi ɖe wo dzi o elabena le ƒe akpe eve kple wui eve ma wonɔ wo ɖokuiwo si eye wome tsitre le NDC dunyeha ƒe ŋkɔ me le akɔdada yi va edzi abe sewɔtakpekpemenyilawo ene. Ame aɖee hã, Aƒetɔ Anthony Sloan Morrison, Kofi Tuo hã yi tso Kpando Constituency hã womeda asi ɖe edzi le nɔnɔmetɔtɔa me o elabena le eƒe CV alo agbalẽdia nanewo me ede o alo meka nukware le nane yi wòwɔ da ɖe ƒe eɖaseɖegbalẽwo dzi o. Le nutsotso ya me hã, sewɔtakpekpemenɔla Doctor James Klutse, Ave Dzi, kple Aƒetɔ Fee Fee Fiafi Koete wɔmetɔwo nɔ Vetting Committeea nye akametiawo ŋkume elabena womele Ghana dukɔ me le ɣemaɣi me nɔnɔtɔtɔawo nɔ edzi yim o. Eya ta nenye be wo ame eveawo gatrɔ gbɔa, woa ato nu me kple woawo hã ye ne wòhiã be ne woa ade asi ɖe wo dzi woawo hã awa akpɔ gome le hoʋiʋlia me. Regional Chairman enye nye zimenɔla na NDC dunyaha le amegã nutoa me. Aƒetɔ John Koejo Japan Dzodzokple TV Afrika Nyadzɔdɔwɔƒea Be woƒe numetotɔya eva edzi ame ŋkumemakpɔmakpɔe, eyata nusianu me kɔ na ame yiwo katã me yewo to enume kple di be yewoa aʋli hɔ.
Nukpɔlawo, mina míaƒo ɖɔmetso kpui aɖe, míatrɔ gbɔ ahayi nyamɔdzɔwo dzi na mi.

Nukpɔlawo miatɔ nye akpe be miega ekpɔ tɔ li kpli mi. Dukɔ nyawo dzɔ wɔ ya se mi le ɖe exɔ gbe me tso TV Africa nye le wɔ dɔwɔƒea me ke mia ayi ɖe nye dzɔdzɔwo dzi na mi ɖe eƒe gbe me. Sɔ takpomeɣla yiwo me eɖe ha yi woyɔna be minority in parliament a ebe yiwo nu me ku ge ahalé ŋku ɖe Akpɔtɔ re yi nye Akpɔtɔ Stephen Addae ƒe nya hiwo gblɔm wòle be sɔ takpomeɣla rewo ɔ enɔ zãnu xɔm yi wo dometɔ rewo hiwo wo ŋutɔ wo me xɔ nɛ o hã exɔ nɛ ne woƒe ahiã yi be woakpɔ ʋuƒoƒea ro anɔ le dukɔa ya me.

Eyi dzi vie gblɔ be, Ewɔ nuku ŋutɔ be sewɔtakpekpemenɔlawo zã nu xɔm hafi woƒe dɔdeasi yiwo wòdze be woawɔa wɔm. Ku ɖe nya ya ŋua? Sewɔtakpekpemenɔla yiwo mede ha le sewɔƒea me oa? Le takpekpe aɖe yi wowɔ etsɔ yi va yia vie gblɔ be, Sewɔƒea de ɖoɖowo tome. Ku ɖe nya yi Profesa Stephen Addae gblɔa ŋu.
Míatrɔ ge ɖe amu gã ŋutɔ me gake kɔyae míeɖo akplawo kple ƒuƒe nutoawo me. Eme kɔ keŋ be wode ehadzidzi, eŋuƒoƒo kple ɣeɖuɖu ƒe hoʋiʋli tɔxɛ aɖe tome na sukuvi siwo le Ketu nutoa me be woaʋli ho ye woalé ŋku ɖe woƒe hoʋiʋlia ŋu ahatsɔ asi amewo dometɔ siwo le gbã le alo aɖaŋua ɖoɖoe alo dekɔnuwo na yewo ƒomevi me. Ke eme kɔ keŋ be Aƒetɔ fifi fiavi Koete yi nye sɔtakpemeyila ne nuto ma ye ede wɔ na yewo tome be woakɔ nu ŋkuɖome. Aƒetɔ Ephraim Amu yi nye Ghana dukɔ ƒe hadzila xo ŋkɔ ɖe adzi. Sure Festival yi nye ehadidi zãɖuɖu aɖe yi va edzi kple taɖodzinu. be ne woate ŋu aɖe dzɔdzɔmenunana yi le sɔhɛwo me, be ne woate ŋu azɔ ŋku ɖe woƒe agbenɔnɔ ŋu, ne woate ŋu anyi wo kple woƒe dzɔdzɔmenunana ya to ehadidi me, be ne woate ŋu akpe ɖe wo ŋu be woava zu dukɔmevɔ̃ ŋuti kple womava tra ava wɔ nu ma. dia mi di wo. Titina suku atɔ yi le Keto South Municipality ye kpɔ gome le gaƒoƒo ene ƒe hadidi hoʋiʋli ya me. Suku yawoe nye Klekɔɔ Senior High Technical School, eɖewo hãe nye Titina suku yi tso Agbozu me, Kekeli SHS tso Aƒlawo, Saint Paul's SHS tso Tɔkɔ eye Three Town SHS. hã tso de nu. Sukuawo wɔ hadzidzi ʋiʋiʋli vovovowo eye wo dometɔ geɖewo ɖo ƒe dzɔdzɔmenunana yilo me fia yi edze anyi ŋutɔ. Titina sukuɣi kpɔ teƒe gbãtɔ kple dzesidede alafa ɖeka blaenyi vɔ adre eye Kekeli SHS hã xɔ teƒe evelia kple dzesi alafa ɖeka blaade. Three Town SHS hã xɔ teƒe etɔ̃lia kple dzesi alafa ɖeka blaetɔ̃ vɔ ene. Woana wo ega kple agbalẽ nunanawo, eye wona wo sɛtifikɛti ɖaseɖegbalẽ hã abe ame yi wokpɔ gɔme le Ephraim Amu Korah Festival hadzidzi zãɖuɖu ya me. Deputy Minister for Tourism, Culture and Creative Arts nyi ŋudɔwɔla abla dzi fa gɔmeashi yi le asinudɔwɔnawo kple modzakatsa ɖeɖe dɔwɔxa nu, te gbe ɖe edzi eye wò ena nuxlɔ̃amenya dilawo kple dzikpɔlawo bene woa ade dzi ƒo na wo viwo bene dzudzɔmenunana yi Mawu dɔ ma ne woa a ɖe fia ede dzi he de gba si na sukuviawo be ne woa a le fɔ ɖe woƒe nusɔsrɔ̃wo yi woa a ɖe vi na wo le etsɔ me. Ɖoɖɔla yi le agble dede kple nuɖuɖu dɔwɔƒea nu ganye sewɔtakpekpe me nɔla na Keto South, fifi Fiafi Quaite de dze si be hafi Ketusav ŋutɔ na akpɔ ŋgɔgbee ya. Ekpɔ ɖe dukɔmevi ɖe sia ɖe gbɔ. Edze be ne nutɔmetɔ Noa adɔ alɔ nunɔlawo le woƒe dɔwɔnawo me, eyi edzi heɖo ŋku edzi na sukuviawo be dukɔ ƒe etsɔme le woƒe asi me. Eya ta nuyiwo katã nye woƒe didi be ne yewoava zu le etsɔmea, ekpɔ ɖe ɖokuitsɔtsɔsavɔ yi woawɔ egbea. ku ɖe woƒe nusɔsrɔ̃ kple dɔwɔnawo ŋu, eya aɖe vi na wo le etu me be ne woava zu dukɔmevi wɔnuteƒewo.
Akpe na Akpɔtɔ Fivi Kwete ɖe yiƒe agbagba-dzedze me ŋu ta. Ke mía ayi nyɔwɔdzɔwo dzia? Akpɔtɔ Kwesi Pratt Junior yi nye ame yi ke ekpɔ nyɔwɔdzɔŋlɔŋlɔ dɔwo dzi na Insight nyɔwɔdzɔgbalẽa ebe, ale yi wode ɖoɖo ma tome be eƒe blaene ƒe edu dodo ɖe ŋgɔwo ƒe wɔna, ye mekpɔe be tsɔwuɖu aɖeke le eme o, elabe enu yi wolé ɖe agbalẽ dzia, Womate ŋu atrɔ asi Ghana dukɔ ya ŋu be wòazu teƒe nyui aɖeke gbeɖegbeɖe o. Ta ehiã be woabubu ŋku alé ɖe ɖoɖo ya ŋu akpɔe be nukawoe nye nuviwo egbegblẽm le dukɔ ya ŋu be yewoaɖɔ wo ɖo hafi ate ŋu ayi ŋgɔ abe dukɔ ene hã. Ebe nuyawo ƒomevi mele agbalẽ ya me o eyata yekpɔm be anyo be woagbugbɔ asitrɔtrɔ wɔwɔ ŋu hafi adze kpeme wu be woano gbeƒãɖemee be Ghana dukɔ do ge ɖe ŋgɔ.
Abe ƒe gbogbowoe ya nua, Dumeviwo nɔ hamahɛ hem ku ɖe mɔ yi dzi woatsɔ dukɔ ƒe ŋgɔnyenyawo atia ŋu. Ame geɖewo ɖie gblɔ be, mɔ yi dzi wotsɔa dukɔ ƒe ŋgɔnyenyawo toto mee fifia yi dunyahahawo doa ŋugbe ku ɖe ale yi woado dukɔ ɖe ŋgɔ nenye be dziɖuɖu si wotsia nye eyi mele kpekpe o. Abe wɔnaya mitsitsi enea, woɖo ɖoɖoa ɖe anyi yi nye National Development Plan, ku ɖe ɖoɖoea yi woɖo anyi le kpedzinu enyia ƒe ŋkeke enea gbe yi yi numekukuwo dzi yim le nutoewoawo yiwo le dukɔmea mea. Aƒetɔ Kwesi Pratt Junior, amee nye Managing Editor na Insight nyadzɔdzɔgbalẽa ɖee gblɔ be yemekpɔe be ɖoɖoea hiã le dukɔ ƒe ŋgɔyinyawo me o. Eɖee gblɔ be. Nu geɖewo li yiwo ŋu wòle be woalé ŋku ɖo, ke menye wɔna la o. Aƒetɔ kpɔa asi dzi ɖe megbe ɖoɖoea yi wode to me yi woawɔ se yi woawɔ se yi ade megbe nɛa. Anya eyi axe mɔ na sisi yeye yiwo dumeviwo aʋu yi ado dukɔ ɖe ŋgɔ.
Nukpɔla nyuitɔ nye akpea keŋ be mie li kpli mi he nyadzɔdzɔ yiwo le dukɔ ya mea sem tso TV Afrika Nyadzɔdzɔ Dɔwɔƒea me. Nufiala Zeyegekpa nya ɖe yiwo yɔna be Gɔnkoni egblɔ be Eze me tsia enye nuyike vivina eye wònye nuyike eda ame dzi be woanɔ wò ŋudɔ wɔm ɖaa. Ede dzesii hã be womekpɔ eve dzi nɔ ƒe nyɔnyrɔ eklo eze me tsi efu egbɔ o. Wònye ameyike etonya wu dzeani hã nam. Menye kpuia mi kafui nam ale gbegbe. Fisia fii miedo go la, yɔm be akpa ga na keseɖovologa. Matɔ nuɖoɖoebe be nyuietɔ nenea ŋkekea kpɔtɔea nedzedzi na mi.